Shalom shalom saludos na tur cu ta wak e clip aki. Um, ayer mi ta tin un, un diálogo cu un, un persona antobra nos tabata discutiendo e punto di um, mester tene sabat, mester reconoce sabat of no mester mas. Anto obra mi di na e manera ki mi ta bai kontestá e persona, anto obra mi ta bai mi ta bai pone riba internet. Ya otronan tambe por wòrdu edifiká ku e informashonnan i e versíkulonan ku ta bai wòrdu lisá. Bon, e manera mi a hasi ta e propósito di tur esaki, pa edifiká, pa trese konosementu bèk na e hende bakua manera mi pasó pa falta di esei nos nos nos nos ta den un estado kaí awoki. Anyway, mi ta bai di biaha riba loke nos tabata kombersando, e persona aki a trese e versíkulonan aki riba mi, bisa pa am, pa pone ami komprondé ku akinanan nos ta wòrdu siñá ku no mester tene e Sabat mas. Ya, anto mi ta bai les'é. E ta den bukinan di Hechonan djes tres, versíkulo trinta i ocho i trinta i nuebe. Ami ta lesa for di un buk, un Bijbel ingles, des e ta bai ta na ingles yori. Ki men e persona a duna mi e versíkulo aki, anto bisa mi, Chowel wak, aki nanan bo por komprondé ku no mester tene Sabat mas. Awor mi ta bai, mi ta bai les'é. E ta bisa sin di ki, bukinan di Echo.

E no a bisa mi ainda, bai des N Sabbat es abolished. No mester tene Sabbat mas. No mester rekonosé Sabbat mas. Apsolutamente ku no. Esei ta punto number un. Punto number dos ku mi ta bai hasi awoki ta, mi ta bai un par di versíkulo mas abou. Ok, nos a lesa trinta i nuebe, ami ta djis bai kuminsá lesa bèk na kuarenta i dos, pa bo haña un komprondementu kiko ta pasando ki nannan, pasobra e lès òf e komprondementu aki, e kapítulo aki, ta bai over di Barnabas ku Pòulus ku a bai trese e bon notisia. Oke, riba un Sabat. Bo ta komprendé ki mi ta purba spliká bo ki? Skucha. Mi ta mei un kapítulo ainda, mi ta djis sak dos versíkulo mas abou. Ta bisa sin aki, And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabat.

to kom kontinyu in de greis of God, kuarenta i kuater, en de nekst Sabbat dei keim almost de hol siti togeder to hir de word of God. Bo ta komprendé ke men e persona aki, mi mi ta kere e no e no a komprendé e kapitulo aki hopi bon of so, pero akinan bo por komprendé tambe, Pasobra e buki aki, buki di Echonan, ta skibí dor di Pòl, antobra el a wòrdu skibí despues di Kristu su resusitashon i ku despues el a wòrdu transladá bèk den e trono selestial. Bo ta komprendé mi ke men? Kristu a bin, kumpli ku su trabou, bai bèk, su apòstel, su siguidónan, su. Disipelnan a sigui prediká i studia i tene e Sabat. Bo ta komprendé mi ke mi e ta un punto pa bo bai pensa riba dje. Un otro punto ku mi ke trese dilanti ta, hopi ta pensa ku Sabat a kuminsá na Leinan di Moses. Apsolutamente robes. Bo ta komprendé mi, Sabat no a kuminsá na Moses, Sabat a kuminsá hopi mas promé ku Moses. Sabat a kuminsá kreashon. Mi ta bai mustra bo. Nos ta bai Génesis dos un ratu. Lie, lie, lie. Anto obra mi ta kuminsá lesa na Génesis dos, versíkulo, versíkulo dos. En on the seventh day, di shete dia di kreashon, en on the seventh day, God ended his work which he had made.

Hon den den purá den kòrtiku mi ke e puntunan ku mi kier a trese dilanti. Bo ta komprendé mi? Pasobra e diálogo tabata bai entre tur dia ta mesun kos, etsetera, etsetera. Awor, Joel no ta bisando ku no ta tur dia bo por bo por adorá, gradisí Dios. En kontrario, tur dia ku bo lanta, ku bo mira e sol e fo, ku bo hala rosea, ta un oportunidat nobo, ta un dia regalá Dor di e Kreador, dun'é danki, biba p'e, sirbié, hasi loke e ta komandá nos, tene su leinan. Bo ta komprendé mi? P'esei esei ta e manera ku nos por ta dankbar, ta gradisí i mustr'é nos amor bèk pa kuné na obediensia, oke? Lei, mandamentu, statuto, obediensia. Bo ta komprendé mi? Oke. No lo ban hasi cu hopi dificil. Bo ta comprende mi? Antobra ami ta bisa cu si, tur dia mester hasi esaki, pero tin un dia, no cu Joel a pone ni ta bisando, un dia cu Creador di cielo y tera a aparta, el a santifica y bendiciona e dia aki, y el a ordena su pueblo y tur otro cu ke sigie tene e dia aki. No lubi d'e i tenel e santo. Bo ta komprendé mi ke men? Esei ta djis gou un par di koko mi ke ta trese li'é li'é dilanti en verband ku e kombersashon, e diálogo djayera. Anto bra, por último, mi ker a djis trese un otro remarke ku ta, hopi biaha ora bo ta kombersá ku, ku, ku, ku, ku. Kon nos ta bai pone ham? Mi no ke falta niun hende rèspèt, pero ban pa e doktrina pentekostal, bo ta komprondé mi, mes ora nan ta bai, bo bai kumsa papia ku nan di lei, di sabat, etsetera, etsetera, nan ta bai kore tene tur tipo di kartanan di pòl, ok, pa pa komo si fuera pòl. Ta kontrario di Kristu. Awor mi pregunta na bo ta, Hoon, parak'é tur ati pensa? Den nòmber ken b'a batisá? Ken a muri n'e krus pa bo? Bo komprendé mi? Ken ta bo maestro? Pablo òf Kristu? Oke, awor ami ta bai mustra bo kiko Kristu ta bisa. Lié lié, nan ta sinti ke nos ta rèp e tòp. Mateonan sinku. Mateo sinku, diosocho, right? Ora ki nana nos ta pone e onderwerp aki sosegá sobra e nonsens kon loke hopi hende ta papia. Mateo sinku, diosocho, ta bisa sin di ki? Sa ki ta Kristu mes ta papiando, kinan ta e Mesias, kinan ta e First Begotten di e Kreador. Bo ta komprendé mi? Esaki, Kristu, e tabata ta den kuminsamentu i e lo ta e últimu. E ta papiando awor, kende ta bisa asin aki, Verily, verily, I say unto you, till heaven and earth pass, one jot